Bon vini na Kara Bon di Poso. Ups. Na un otro episodio di Mester Your Devotionals, awe mi ka bay nota mester y paso mi pega pa mi bay escola. Pero mi ke simplemente bisa boso un bon vini y danki pa a click riba e video aki. Awe e tema di nos devocional ta Mi ta Cuba, anto cu mi, mi ke men Señor. Pasobra mientras cu nos ta bay na den e tema aki nos bay comprende Kon Señor ta ku nos den momentunan di mas difísil, den momentunan di mas skuru den nos kada un su bida? Pero promé ku nos kuminsá laga nos hasi un palabra di orashon. Nos Tata ku ta na shelu, Señor, abo a inspirá mi pa pone e palabranan aki na mi boka, pues Señor, abo sigui ta ku mi i guia mi durante henter e devoshonal aki. Pero permití nomas ku tur kos señor e palabranan ku mi ta papia no ta di mi mes, ma nan ta kompletamente di Abo. No pa alsa mi mes, ma pa alsa Abo i pa mustra otronan kon bon Abo ta i kon Dios por simplemente kambia situashon i kambia e kurason di kada un persona. Señor, laga cu na final e meta por ta cla. Laga cu na final cada hende por comprende cu di berdad abo ta cu nan y no importa kico nan ta bisa haci, no importa e situacion cu nan ta den, Señor, abo por cambiele y abo, abo ta sostene nan y bo ta duna nan speransa pa nan por sigui riba e bida, den e bida aki. Pa na final, nos cada un por haña bida eterno cual bo a primiti na nos. Esaki ta mi orashon den bo nomber eterno Jesus. Amen. Ok. Pa nos kuminsá, nos ta abri nos Bibelnan na Revelashon kapítulo diesdos, versíkulo dieshete. Revelashon kapítulo diesdos, versíkulo dieshete. I e ta bisa, I e dragon tabata furioso riba e muhe, i a bai pa hasi guera ku e restu di su desendientenan, Kendenan ta warda e mandamentunan di Dios i tin e testimonio di JesuCristo? Kada persona ku disidí pa nan mes, Awe, mi ta bai warda e mandamentunan di Hesus, anto e hasi Hesus un parti personal di nan bida, nan lo haña difikultat. De echo, sin Hesus mes bo tin difikultat. Mira, wor aki ku bo tin Hesus, anto e si ta algu ku enemigu no gusta, Of course lo bo tin dificultad den bo bida. Pasobra e sido loke Bijbel ta bisa, Kendenan ta ward'é mandamentunan di Dios i tin e testimonio di JesuCristo ta esun ku e dragon ta bai kore nan tras. Pero awor aki laga nos abri nos Bijbelnan na Juan dieseis, versíkulo trinta i tres. Juan dieseis, versíkulo trinta i tres. Pone ku Romana aña kaba. Anchi seis kapítulo trinta i tres ta bisa, E kosnan aki mi a papia ku boso, pa den pa den mi boso por tin pas. Den mundu boso tin tribulashon, ma tene kurashi, mi a vense mundu. Laga nos lesa ku e atrobe. E kosnan aki mi a papia ku boso, pa den mi boso por tin pas. Den mundu boso tin tribulashon, ma tene kurashi, mi a vense mundu. Mi gusta e kantika di Salbador lo mi e sigui bo. Anto. Si di bèrdat nos ta sigui Hesus, e ora nos ta sigui e pasonan di Hesus, anto dor di Hesus su pasonan nos por ta salbá. I no importá kiko e enemigu ke hasi, manera nos ta lesa den Revelashon diasdosje shete, kuantu e ke pèrsiguí nos, kuantu e ke stroba nos, kuantu tentashon e pone den nos kaminda, esei no ta importante mas. Pasó, si nos ta sigui Kristu, nos lo vense. Pasobra E a vense. Kaminda no no ta fásil. Beibel mes ta bisa esei, Den bida aki boso lo tin tribulashon. Pero nos kada un mester tene kurashi i sostené otro. Pasobra mesunkos ku Hesus ta sostené nos i mesunkos ku Hesus ta yuda nos, nos tambe tin e oportunidat, nos tambe tin e privilegio pa yuda otronan. Pa nos komprondé esei, Laga nos lesa Promé Pedro kapítulo sinku, bèrsikulo ocho i nuebe. Promé Pedro kapítulo sinku, bèrsikulo ocho i nuebe. I e ta bisa, Sea sobrio, sea alèrta. Boso atversario e diabel ta kana rònt manera un leon ku ta gruña, buskando ken e por devorá. M'a resistié firme den boso fe, sabiendo cu boso rumannan den henter mundu ta pasando dor di e mesun experiencianan di sufrimentu. Rumannan, nos no ta nos son. No solamente pasobra Jesus ta cu nos te na fin di mundu, pero tambe pasobra nos tin otronan. Nos tin otro. Ami ta pasando den tribulacion, abo ta pasando den tribulacion. Anto ora ku huntu nos keda den nos fe, nos por yuda otro, nos por sostené otro pa nos no tin ku kai. E bida aki ta yená di tribulashon, pues no laga nos hasi otro su bida mas difísil. Si nos tur ta yama nos mes adventista, si nos ta yama nos mes kristian, nos e ora ei ta supos di aktua komo ruman, pasobra esei ta loke nos ta. Nos laga nos sostené otro. Ora ku kos bira duru, no laga nos pa patras di otro su lomba. No laga nos mane ora ku nos ta ak ora ku por ehempel ami ta aktuando robes, no no bin ataka mi, pero kurashá mi, siña mi e kosnan, mesun kos ku Hesus lo a siña ami. Mesun kos ku Hesus lo a siña abo, mesun kos ku Hesus ta siña nos. Hesus no ta reprendé nos kon lo a ekskual nos. E ta papia amablemente ku nos i laga nos komprondé lokual ku nos ta hasiendo ta rog bes. Pues di e mesun forma, laga ku nos por laga otronan komprondé kiko ta rog bes i mustra nan e kaminda korekto kual ta Hesus, sin daña nan eksperensia di fe. Pues, hermannan, riskorda, den nos momentunan di mas kurta, nos momentunan di difikultat, den nos momentunan di angustia, Hesus ta bisa, Mi ta cu bo. Entonces el a bisa esei den su Bijbel, y el a pone esei como un promesa, sabi cu Jesús no ta faya y cu di berdad E ta cu bo. Pa concluir mi kier simplemente lesa um, Cantica seis Tres dos, sorry, seis binti tres, aunke mi gusta cantica seis tres dos tambe, pero cantica seis binti tres. Salvador, lo mi sigui bo, aunke kico cu bini, unda cu lo bo guia mi, mi ta sigui bo, Señor. Mi ta sigui bo, mi Cristo, abo cu a muri pa mi, y aunke tur lo bandona mi, tene mi, i aunke tur lo bandoná bo, tene mi si serka bo. E kaminda por duru, brutu manera laman, ba kanele mi dilanti i ami ta sigui bo. Aunke tribulashon bini i ku hopi tentashon, lo mi kòrda bo viktoria i ku goso sigui bo. Ora aflikshonnan bini, bandoná i den mester, Afligí bo tambe a keda i ami ta sigui bo. Maske ku nan pèrsiguí mi i saká mi for di kas, lo mi kòrda ku bo tambe hendenan a rechasá. I mi ta sigui bo, mi Kristu, abo ku a muri pa mi, i aunke tur lo bandoná bo, tene mi si serka bo. E sla ku abri nos por a sigui Kristu i komprondé ku si nos ta siguiendo den su stapnan, nos tambe lo vense. I aunke kiko ku bini, Hesus nunka ta bandonan. Pasen felis dia.